saddeettama du'e parsantii dhibba irraa harka saddeet raayit godhaa dubbii tana isin fayyaan qabdan raayit godhaa abuus abdu jedhe gaaf dur parsantii dhibba irraa harka saddeettama hin dhooytii isiniin jedhe diidama hambise diidama waan hambiseef qaba diidama waan hambiseef qaba mootummaan Israa'el parsantii dhibba irraa harka saddeettama Ajaa'iba wallaahi laziim. Maal eessaa fuutee Abuu Musa bakka fuudhee maaltu isin ga'e? Parsantii dhibbarraa harka saddeettama. Rabbiin kenna inna Allaha yumhil inna minal mujrimiina muntaqim guyyaa itti eega. Parsantii dhibbarraa harka saddeettama kalas. Limmaadha akkana jette Abuu Mus'ab yoo jettan taa'atuma laala taa'a laala waan gadi bayuu deema. Shaaroon mootummaan Israa'el ka duraan mojoorrimni sun du'ee haga ammaa Israa'el du'a isaan hin

fudhaa jala raahessinee jirra isarra shur iska shur parsantii dhibbarraa harka saddeettama digdama dhiisa wayiif sinii jedhe wayiifi ramadaana qabna digdama haa dhiifnu parsantii dhibbarraa dhibba wayita isiniin jedhullee laayiva dhufa digdama dhiisa parsantii dhibbarra kaama gubbaa kanarratti du'e jedhanii suuraa adda addaa maxxansan isaa miti hallallee raqqaqnee lemmaata Limata, Dubbiin tun deemtee jennaan quba jahaan mul'isan, qubni jahaan kun waan dalagameef qaba, mootummaan Israa'el quba shan qaba, kana jahaffaan hoo maali yoo jettan foorjida fidan jechuu mootummaa miti, wanna maali zakaa'u sinaa'ii san dalaganii fidan isaa miti, isaa miti. Parsantii dhibbarraa harka saddeettama isinii galee asliin kunoo jayyitan oromoo asliin gala shukuraataan misenjaraan na bilbiltan hin danda'amu dan cuufi deemu hin danda'amu argite shabaka natti bilbiltan kaleessa nu isinitti himee turre oromoo tiyya

Gawwaasaat Nawwaawi likay akka si'a taqqaatuuf. Maazaa sana'ata anta ka muslimiin? Maazaa sana'anaa nahnu ka muslimiin? Maazaa fa'alnaa? Arraba malee, qeeqa malee, arraba malee, aqiidaa isaa beektanii? Aqiidaan isaa maali? Allahu amma kaleessa Yahuudatti kadhataa turre. Wallaahi billaahi ani rabbiin waliin dhabin malee abbaan feete maraadhu. Haqiiqaa jirtu ammoo uhalliluhaa. Abbaan feete na jibbi nan jaalatin mushi ani laa xaaxaa jaalalaafan. Xaaxaan qabu ani. Yaarifuunani namni na beeku na beeka ani jaalalaa xaaxaan qabu. Kaleessa nuti maa jedhaa ture Allahumma isaan qabii Yahuudaa tana qabii hin qabamtu akkamii qabamti. Keyfa qabamti ati ka maal dalaydu jarri qabamti makiinaa haamaa barana holaandittu dalage jarana makiinaa haamaa waan haamannuu hin dhabne midhaan nu harkaa bade jara qabi yoo jenne amma nu harreen haamna makiinaa hin haamnu rabbin beeka akka midhaan badhetti hin banne jechaaf holaandiin dhiisee sima qabe sima waagii qamadiitiin qabe

Abaara wanni takka wanni dalaynu hin jirru. Ila ilaa muccuun an godhutu meedi'een chaayinaadha. Meedi'een chaayinaa. Kan ittiin waraabu kun meedi'een kuuriyaa, meedi'een jaappaanii. Magarfoonni kun akkasi ati waa takka hin dalaydu jara qabi jette hin qabamtu. Mee qabamtee qabamtee mee takkaa jarri. Himaame sheer godhi biraan gahi qabalee. Gazwatu amaliyyatul barq. Dhagahi. Gazwatu uhud.

Gazwatu Xuufaanil Aqsaa. Duula kanniin irraa yoo hin beekin ati homa takka hin beektu Islaama ammaa taate. Madbahatu Muusaa Qal'aa. Ka Zakariya Almuusawiin fuztu ana wakaabata Ameerikaa jedhe koo Ingiliziin keessa dhaabate. Mahakamatul Adli

Nama tuquu miti kun amma. Nama tuquu miti. Nama si tuqe ammoo lubbuu teetirraa deebisuu waajiba. Fa'atadu alayhi bimisli ma'atada alaykum. Haadha wa diinuna. Diinii nagahaa. Diinii nagahaati. Kun wallaahi du'a. Islaamni addunyaarra jiru biliyeena lama. Biliyeena lama. Dhagaa isin himaa. Qabadha jechuutan dubbii tana biliyeena lama islaamni addunyaa irra jiru. Biliyeena lama kana keessa miliyeena dhibba lamaa fi miliyeeni shantamaa shi'aadha. Biliyeena lama. Hallilu haadhihi kalima.

Isin haa galuu fi isaan tun ta saree waramtanii miti ta sareetii miti. Abbooti raam abbooti raam abbooti raam. Maraayyuu miti bar miliyoona sagaltama Iraanii shi'aa kanaati. Miliyoonni dhibba tokko biliyoona tokkoo fi miliyoonni dhibba torbaa fi miliyoonni shantamni har'a taraawii irratti Allaahumma amsik raafidaa raafidaa raafidaa eega taate jarri mushrika limaadaa makkatti dhiiftan innamal mushrikuuna najas jedhe rabbiin gaafadha ulamaa kana

makkatti funduuqa isii nyaata isii sitti kennitu akkaataa isiin itti si kaddamtu ana qiidaa isii hin ayyadu wallaahi rabbi qubana qaba eennuun sodaadheetii miti hoyta kana jedhu rabbii qofattu qubana qaba eennuun rabbii tokkocha malee Mm. hurriyyummaa qaba waan dubbadhu irratti aqiidaa isiin ayyadu ani ammoo dhiirummaa isii right is right right Shorbaa quuftee saammusaa ofitti darbite Allaahumma msik raafidaa jetta. Yoo qalaata ma yoo qal. Haadha warra kufe qofa kun. Du'aayiin akkana. Ha? Warra kufe. Allaahumma msik raafidaa jetta raafidaa miti axaqqaa jirti amma. Israa'el. Ha? Amma Deemaa jira lolli. Akkamitti deemaa jira yoo jettanii na gaafatan lola hallalakaam. Istiraateejiin Ameerikaan jette kulliin Israa'el jette kufee jira amma. Parsantii dhibbarraa dhibba keessan deemu wanta qaariira amma kufee jira. Oromoo aslii qofa. Oromoo sila namni as jala jira jumee barreessaa ammoo akkanumaan iyya jaran. Nama meeqattu jira hin mul'atu na biratti. Barreessaa sheeka osoo ani hin dubbanne. Ahwla walaa quwwata illaa billaahi. Uktubu shay. Barreessaa mee namni ay jala jira nama meeqa ay jala jira. Akkanumaan iyyaa jaranaan. Barreessa. nama kuma tokkoof dhibba tokko ee ee ee bareeda kalas akkanaan hin iyyina jechuu wallaahi faajeen tiyya wannaa taatee dhabe rafida lolli akkamitti deemaa jira wanni Ameer- istiraatiijiin ameerikaa fi israa'el lafa keette parsantii dhibbarraa dhibba kufe jiru mootummaa kuffisuu tokko Mootummaa kuffisu tokko isinii haa galu. Lammaffaa saaruyni Iiraanii kiiloomeetira dhibba sadi bira akka hin tarre X. Sadaffaa Iiraaniin akka ummata Hizbullaahii Falasxiinota hin qarqaarre

Turkiyaa, Suud Arabiyaa biyya afur Iiraaniin bira dhufan lolli kun akka dhaabatee jedhu barbaanna jedhaniini Iiraan maal jetteen jara eegalee awwalatti dhaabne haa jedhani. Yoo san hin tahin jara eegalee furree nuttu itti qadaada jette. Akkaataa itti qadaaddu jara beeka Abuu Mus'ab keessa hin jiru isinillee keessa hin jirtu. bantee miiree qumbaa iraantu itti qadaada jenne. Ha? Amma lolli jijjiirame. Madiiqa Hormuz istiraatiijii lolarratti waan tokko cufne hin jedhan. Namni dooniin teessan haa baatuu barbaaddan Ameerikaan osoo hin tahin Iraan kun Ameerikaan osoo hin tahin nu bira koottaa isinii baafna. Godhanii lukatti jiganii doonii takka takkaan baasaafii jiran. Takka takkaan Takka takkaan doonii hindiin har'a jala jiigdee doonii lama moo meeqa petroola dabarfatte. Fattashamtee akkasitti. Ameerikaan wanni isiin xalabde har'a Faransaay, Ingiliz, ah, biyyi takka illee ta'e Chaayinaa biyya afur biyya afur gabaan addunyaa akka hin dhaabanne dha. Gabaan addunyaa akka hin dhaabanne maddiiqa Hurmuz kun banamuu qaba jennaan nu wajjiin gabaa kana oofuu qabdan jennaan lola isintu banee nu isin wajjiin hin seennu jetteen jarri tunillee. Rabbi nama salphisini bar. Sila amma maal taatan

Saarok si jiltuu jarana dalaga akkanatti ilmi namaa akkanatti dalagee boona. Saarok ittiin wallaahi sagalee isaa dhageettee Israa'el saaruka sanarra. Anuu roobetti dhaga'e yoo jedheen danda'a. Akkaataa inni itti deemu. asra'u min asawti wayta an assalaamu alaykum jedhu manxiqaa tanarraa riyaad jedha jechuu akka lolatti daddaffii gilaaf jawwii meeqa akkamitti muree li awwali marraa kun kuni maali guyyarraa banamaa jedha Har'a annaatiqu bismi kaatamil anbiyaa wayta haasa'ee jiru wanni dhufaa jiru waan isin boochisu jedhe aan abuu musaaf bira jiru waan nu boochisu laala na'am waan nu boochisu dhufaa jira raayi dhibbarraa dhibba kun gariin gariin isii warri siyaasaa irraan beeyne waan nu aqiidaa dhiiraan ayyannee aqiidaan akkasii miti duuba beekaa waan deemaa ture

Limaza Ameerikaan amma rakkoon isii xariiqa mandab kanaan baasuu doonii hin dandeenye akka addunyaan itti hin kaaneef jecha betroola isii ihtiyaati warra Ameerikaa caqasaa isinuu gariin keessan hin beektanii dalagaa malee humsabtu isin hallala betroola ihtiyaati Ihtiyaaxii jechuun kaa yeroo rakkinnaatiif kaayatte barmiila miliyeena dhibba tokkoo fi miliyeena torbaatamii shan baafte. Addunyaarra wazza'uuf Ameerikaan miliyeena dhibba tokkoo fi miliyeena torbaatamii shan haga yoomitti gaha haga guyyaa shanii qofa. Ha? Haga guyyaa shanii qofa. miliyoona dhibba tokkoof miliyoona torbaatamii shan ihitiyaati baafte. Madiika Hormuz dadhabdee jennaani. Guyyaa shaniin booda hoo maaltu jira? Hal ihtiyaaxii baafti hin baaftu? Maal akkam haa taatu ree? Akkaataa itti taatu anaaf isintu laala. Rakkoo yerootiif jettee karaa ihtiyaaxii baaba mandabiin galfachuu qabdi. Petroola addunyaa keessa deemuu qaba. Baaba mandabiin. Hal baaba man damiinoo akkamitti deemti? Huutittu achi jira. Ansaarullaa tayyattu. Lola haga ammaa isiin hin seeniniif beeyta karaa kana eegaa jirti. Bitirroolli asirraa garana as deebinaan Abuu Mus'abdu isin hin jedhe dhagaa huutiin kaate lolaan raayi. Aalamni cufame jechuu. Kanaaf isinii hallalla. Kanaaf nageenni haa bu'u addunyaa irratti jenna nu waan biraatii miti. Lakki sheeka da'awama godhi ati maaltu kana keessa si naqe da'awama da'awama godhee si dhalchaan. Hin jiru wanni akkasii portokool amaamaa maalii kenellee. Lakki ma wayita muhaadaraa godhu muhaadaraa godha. Wayita hallalullee ni hallalaan.

Iiraantu jedhe kana. Betiroolli keenna dhabame sharqa Oosatiin keessa tokkochi wanni bobayaa jedhamu hin jiru betiroolli jedhan. Wanni takka Iiraan. Na'am hin jiru. Kun istiraatiijii jarri harkaa qabdu addan kasaaruudha. Jarana jarana waan deemaa jiru quba qabdanii isin. Abu Musab quba qaba. Quba qaba. Hin jiruudha. Isiin kana deebisee gannaan ka bitiroola Iiraanii dhawuu hedan dhaabatan irra. maal falli haa bu'uree amma fala maaltu jiraree amma falli jiru Iraan huquuqa isii mirga isii biyya isii argattee lolli dhaabachuudha. Hal Huquuqa isiitii mirga isii tana Ameerikaan hoo samahati? Limaada? Kun waa ufumaadha. Addunyaa irratti nu malee namni hin jiru jetti. Amma barana Iiraaniin wal loluun Chaayinaan qiimaa isii argee jira. Edaa akkanumaan buk buk jetti malee wanni bu'aa hin qabdu jechuu. Balloonaadha jechuu argee addunyaan argee mitiire. Osomaa waa takkan argatiin asii harka kennee bayaa jechuun du'a jara. Bara akkatti addunyaan wal qabde hin agarree isin. Waaqummaadha. Imperaatoora Aalamaati. Imperaatoora Aalamaati. Argite? Asitti illee cinqaan bu'e. Israa'el lakkoo isa keessa hin jirtu dhiisaam. Baate bes. Baate. Isiin haamaa siin harkan kennisiisin waggaa lama lolte biyya miskiina san Iraaniin wal loluun aayba haraama.